Heke dê ziyaneka mazif aja lê me kevî tu dê gîro bîn. Deh da biçîn. Pêk vearin da birê kevîn. Da biçîn verê xwe bideyîn ava bîra he.

Ey ewîş hemî a diluvantir. Kuret bapê min zorîn mike û ez zanim tu bi çavê dilovaniyê berê xwe diye min. Ya xwedî tu min ji bîrê derixî. Sûz bîtin ez benda dî û kesekî dî nekin ji bilî te. Û her tiştê tu bijî ez dê wekî te kem. Bes tu min ji vî kawtonê nexweş bîne der.

Ew dengê avê bû, te gulê bû? Belê rast e, da biçî.

Çi pênavê di dewarê nava xwe. Hiç mifayek pê kolê tewa danîne. Min gote hewa. Apya sîr e. Çi ziyan taqîkirina wê danîne. Wê bigiya te dir felî. Amana! Eger ewana Yusuf îna der hîndê çike? Ê baştir e. Ma hêviya we ne ew bû ka Ronî bên û wî di gel xwe bibene cihekê dîr. Anko bi hizira te ew e em bihêlin ew wî di gel xwe bibin. Çi reng û naçê bîn. Ew re bin hema bê beramber wî di gel xwe bibin. Bûçûna min ne ew e. Bûçûna te ne a giring e.

Ebe çi şer bêrê çêbûyî. Min çi guman nebû ku ev bave beynî kê esîr bû. Werin tevçîn vexwî bavê. Ev bava şirîn e.

Demê rizgarbûna te hat Yûsûf. Eve karvanî hatin û xwe pa manê wan ê avê ve bigire. Ma zî sifir me de bavê xwe belkê ji bîrî derketim. Nexêr. Rizgarkirina mirovên baş û xwişt diviyên Xwedê her dîsa ji layê Xwedayê pak û êkaneve ye. Tu dê gel vî karwanî çî heta ceh ye cehekê dîr. Belê bababê min ez gelek hecê dikem. Ya bû te hatiye nivêsîn ku bi sala hidarê bikêşî. Ser dîr ketin ateş babê te. Ev e heza xudayê dilovan e. Navê xwe û îcaxa xwe bû karwaniya nebêjî. Eger gelek pirsyar kir bêje ez kurê vê pîrê me. Belê bavavê min neşet hedarê bikêşî ser dîrketina min. Eger hedarê bikêşî ser dîrkeftina te gelek baştir e. Hedarê bikêşî ser mirina te. Eger tu rojekê li bavê xwe zivirî birayê te dû dil nabin ser kuştina te ya baş ew wê bike ya xwedê dibêjne te.

Çavê xwedê lê vî çendê taze ye. Hêjay Malek. Tu kî? Tu firîşte yan jî mirovî?

Pêdiviya sermam devî bigirîn heta hetayê. Berî hetka me beto hemî tişta diyar bike. Ez kesekim ji vê de verê. Min çi gomanî ne ev zarokê Ebranî ye. Netirse. Kesek me te nayê şînî te. Xwe bêje min navê te çi ye? Yûsif. Seyre. Te zimanê axiftinê yê hey. Kan û ke bêje min. Tu ji kîş welatî? Bine mala te kî ye? Tu kurê kê yî? Ne, nexêr ez nabêjim. Û min nevitin ev zifir me def wan ave.

Ev zarokê bêguh ne hezbawar nakim ew diraw bike. Eke ji rasta jiyana wî di metirsiyê de ye, pêdiviya ser me hemû wî parêzîn. Ev zaroke beramber zêr ye. Tu dişê ez ra xwe bikey. Tu dizanî firodina vî zarokî dê gelek pareyê geyinte me? Bila wekî we bîtin. Me bibene bazarê bendav firoşin. Ez jî razî me. Hinim ji vî cî dîr bêxin. Ev mirivê di bendînî divê di kêm in. Belê di gel vê çendê divê di hîn wî di gel xwe ben û veşêrin. Eger mirivê tî hatin û pisyar kir bêjê di gel me de nîne. Eger te divê ku tu di gel me de hêy, sertepê te viye tu bi çetê sindoqê de xwe veşêrî û xwe bêdeng key. Tu yê razî? Belê, ez yê razî me.